Os oes na un enw sy'n cael ei gysylltu efo dyddiau cynnar Cwm Idwal fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol, y diweddar Ifan Roberts, y dringwr a'r naturiaethwr o Gapel Curig ydy'r enw hwnnw. Ifan Roberts oedd warden cyntaf y warchodfa, ac mae cof da amdano gan ei gyd-weithwyr yn y cynefin oedd mor agos at ei galon. Mae gen pawb yn sicr ei atgofion arbennig iawn am Gwm Idwal. Dwi rhyw ama bod gen Warren Martin yn hyn atgofion wel sy'n mynd yn ôl yn bellach na'r rhan fwya'r bobl sy'n yma heddiw. Warren, gan bod chi wedi gweithio yma be yn ôl yn nechrau'r 60au, dyna gychwyn eich gyrfa chi fel naturiaethwr bron iawn. Yn dechrau'r 60au, um, ac o'n i wedi madael o Parc Genedlaethol a wedi symud drosodd i'r hen warchodaeth natur a cael y cyfle a'r fraint i weithio hefo Ifan Robaets, Sivan Gelli, a chwarelwr yn ddi-addysg ond wedi bod yn arbenigwr yn planhigion y mynydd a, ac fel nath rywun deud, yn acknowledged expert in Arctic Alpine flora. Gewch chi dim mwy o glod gin hynna gin wyddonwyr felly. Iawn, mae yna lawer iawn o sôn di bod bore yma am gyfraniad aruthrol dy dad yn diogelu Cwm Idwal yma. Fel teulu, dwi'n siŵr bod chi'n hynod, hynod falch o gyrraedd y garreg filltir mewn hanes y lle yn un peth. Ia, a hwn do. Dwi'n cofio diwrnod cynta oedd nhad yn dechrau yn Cwm Idwal ac oedd o'n mynd, wel, bob dydd i chwiliad am y blodau. A pan o'n i'n blant, oedd o'n i'n mynd fod oedd o'n. Ac oedd o'n hyd y topiau yma, yn ei weli tan y saith o ffwl cot. Ia. A da. Oedd yna gwaith mawr, gwmidwal. Mae lawer o sôn hywel di bod am Evan Roberts a mae Guto Roberts i olynydd yma. Titha yn yr olyniaeth wedi, wedi gweithio fan hyn. Yeah. Ddwrnod pwysig, ddwrnod arwydd o cael iawn eto heddiw yn, yng Nghymru Dyfalfa. Ydy, mae'n am, mae am, yn, yn gofnod arall o'r newidiadau sydd wedi digwydd yma, a'r hanes sydd wedi digwydd yma, a edrych ymlaen i'r dyfodol yma hefyd. A gobeithion ydy bod yna y lle yn cael ei warchod i ofalu amdano fo yn dda gen yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y Parc a Cyfoeth Naturiol Cymru er budd y planhigion llystyfiant sydd yma ond hefyd er budd cyhoedd sy'n dod yma i fwynhau ac i edmygu'r lle ac i ddysgu am y lle hefyd. Yn naturiol, mae yna sôn am y gorffennol wedi bod yma heddiw, mae yna sôn am y presennol, mae yna sôn hefyd am y dyfodol yma. Y dyfodol, dyfodol y safle yma, yn nwylo pobl fel ti, Guto, ac o gofio pwysigrwydd heddiw, ti'n teimlo bod hwnnw dipyn o faich ar dy ysgwydda di? Wel, oes, mae... Wel, yndw, ond mae'n anrhydedd hefyd, lle mae yna waith ardderchog wedi cael ei wneud yma yn y gorffennol. Um, mae'n waith, jyst cyn i fi ddechrau, mae'n waith gwych wedi cael ei wneud, lle. Wedyn mae yna rhywun yn teimlo cyfrifoldeb. Beth sy'n gwneud y lle yma, y llecyn yma, mor arbennig ta? Wel, mae'n gyfuniad o lot o bethau lle. Mae gennych chi y ffaith bod wedi cael ei ffurfio uh, rhwng digwyddiadau 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, 40 miliwn o flynyddoedd at oes yr hew dwytha 20-20 o flynyddoedd yn ôl, oherwydd y digwyddiadau daearegol yna. Uh, beth gen ni yma heddiw, maen nhw yma lle, mae hynna'n cynnwys y planigion arctic alpaidd sy'n byw ar y llethr uchel, mae'n cynnwys y profetach sydd yn ymwneud â'r cynefinoedd gwahanol sy'n yma, a mae hefyd yn gysylltiedig gyfer enwa sydd wedi parhau Ers i bobl uh, symud yma am y tro cynta ers i'r uh, rhew gilio, wel mae'r enwau yma dal i fod yma heddiw lly. Enwau fel uh, Clogwyn y Geifr, uh, Cwm Cneifion, a bellach drosodd Cneifion Dion ac yn y blaen. Wedyn mae bod yn rhan o hynny yn, yn, yn, yn, yn ffreintiedig gyfnadwy lly. A heddiw rwan, dathlu'r trigian mlwyddiant 'ma. Mae mae mae o'n ddwrnod nodedig iawn dydi? Yndi, mae o. Uh, anodd iawn cymryd o i fewn. Uh, dwi wedi gorffan rwan ys dros 20 mlynedd. Uh, mae hynna'n beth anhygol rwsyd felly. Ond pen da chi'n dod mewn lle fel hyn, does dim rhaid chi edrach y gwmpas, does? Ych chi tryfan pen yr olau wen a'r niwl a'r cymylau yn casglu o gwmpas. Mae'r lle yn hollol arbennig. A dwi'n meddwl os oes gennych chi ryw fath o deimladau i'ch gwlad ei hun, wel mae fama yn lle arbennig iawn.